hei tunah hianin aaa keimi film a changtu te main changte hei neng an react ho dawn a clip hi director phalna ngeiin director imran thawna ka dil a chu chu director phalna ngeiin an react dawn a tunah hianin keimahni anmahni chana kha hei zaia-- Changtupa thianpa tawn a kha ka rawn phone a, tun hi Pathian ni chawhma leh chawhnu inkar a nia, hun kan neih loh em avangin hun awl neih chhun kan zawng a, zai a kha chawhnu inkhawm leh duh nen ka buai em mai min lo hrethiam rawh tia a rawn kal thei ta lo a, kan pathum hian kan ti dawn a ni, aw an pahnih hian a ni zawk mah e, chuanin umm. a clip hi kan en ang a chuta tang chuanin kan duh dan dang kha kan sawi mai dawn a kan duh zawng zawng in kan duh dan dang in kan ri ek ang a chuanin kan en nghal tan miah miah ang a tunah hian in eng aw ka sawi duh chu clip min rawn thawn ah hi a movie hi chu ka en tawh tho na a clip hi ka en duh lo hrim hrim a tia on the spot deuh a react kha ka duh vangin chuvang chuanin kan ti dawn a ni hneh tunah. a changtu pa aw rang ate hai be a kal kual theuh theuh a e khalai
sem kha han pai a tung dum hrim nge nia khalai kha a sa thil nge ora en photi la kan sai si a i nek na a nek na khop mai nek khana Ana si a siah khawp mai a thla sawk mai a maw a tho tawh lo.
Helai hi khawi lai hmun nge? Helai hi
Tualte Tualte park a nia. E Tualte a tei.
An lo nei nuam khawp mai park khi leh nghal a. Hei hi Siam a a ni ta tro. Umm hei hi.
Siam a hi an lo phur chho a ni maw a chang viau tih kha ka lo hre miah lo. Ralbila Ralbila khan hi kan hnek sawk mai kha. Kha laiah khan A lem lo a nia, a hmui ah khan kan zuk hnek zauh, lehnghal a pe ka na kha lai kha a hmui kha a thi a, a vun pa, a ni phei kha chu a thinrim a tap deuh ṭuau a ni lehnghal a. Enge sawi daih nei mai ang. Hemi scene hi an edit an edit kha ka en a, e Siam ah hian a paihna a in paihna a inke hria a in tihna deuh maw a inawm a tih kha a awm a kan nui na cha hei mai edit lai pawhin ka awm ve a a pui khawp mai a fight hi pui ka ti he hemi scene bik pawh hi maw aw en zui nghal ang aw en zui leh ang e ni chinah han in a hnek a hnek tlu khan ka hria a rawn thu chhuak leh a a hnek khan in ka ka hnek tluk khan chem ka va lak lai khan a lo thu chhuak leh e thu chhuak leh a lo thu chhuak leh a ka lai kha a nghawng kha ka va tan ta a nih chu chuan a hmui thi vel kha a ang chumi i hnek na thi tak tak chu nge a thi thi sen dang a ni ve tho thi sen dang kha kan hmang tho aw a tam tak kha chu thi chuang lo a hmui kha helai ih chhung lam deuh zawk hi a ni ta a hmui tak kha ka zut hnek khang la a lem ringawt a in hnek kha chu thil a lo har tawh a ih film mah ni se ih a tak tak a chan kha a lo ngai a in hnek fuh kha chu awm lo thei lo a ni ih a leh pek ah phei chuan hei aina sign kha in hnek fuh nasa dawn a
next ah maw chhunzawmna a lo rap thlak tak tur a ngai phawt mai ang. Saitui nei em. hemi ngarawhka sawi duh chu khalaia han a lang rei lo na khami dawi thiam nu kha numa mua ni ni ta tawh khalai hmun kha khawi lai nge a hmun kha tia chu sawi leh sawi hnu ka ka sawi duh chu ka en khan a film kha ka en ta hei ka inrawlh tam tak lo vang kha ka hrelo lutuk a ni a ang hi ka tia khalai. bur te khai sikar fim te kha ka rilru awm ani chu ka en khan maw khalaia dawi a rawn ti vel lai tak kha khawi lai a hmun kha a hmun kha uaime park note khawhai note uaime park ania section two section two uaime park ania. a hmun kha ni an thlang thiam khawp mai kha lai ih tur bik chauh kha lai scene chauh teh kha nia
mei alh te zawng zawng kha a setanic reuh lutuk ang aw a dawi thiam nu khian a ang bawk si ang aw ih a ni awm reng kha an hmang niin a hria.
Zau nu ni pawh i chang thiam khawp mai a. He chang thiam.
Heng ho hi an thiam ka tia ti hian chang mawh a ti mawh lo se. An han ti hnuk ro han ti vel hi. Tho ro!
An thiam.
Tukal te, tho ro!
Hnuk ro! Khilai khi tia an han en hian in. Hnuk ro! Saw a han en en te khan mipui an nui dur dur. Chaw lutuk! Hmeichhia a rawi lui lo ti tawk te an awm ta. Hmarah chu. He hmeichhia khi sakei kha nia keimi kha nia mihringa chan lai anih vangin mihringa chang lai kha an va hmu fu a maw nang eng tin nge sawn rawh te khan tin ka hria tawh mihring pawh va ni va ni lo te an tia mi kha ti lai khan mihringa rawn chan lai anih vang khan a sakeia chan lai kha chuanin sawisak theih hek lo maw mihringa rawn chan kha an sawisak Theihna hun chance tha lutuk a inhrosakna maw beta te ho pawn a nang hi maw engtin nge nih a tih kha. Rawl ral
a che thin a nia rawl ral a lo che a ni vang khanin. Heta bik hian nia i hriat reng hi ka nei ve a kan eng lo ah hian i kan video hemi Film kan siam na bik ah hian tawng hriat hleng hi ka nei thin a, heta bet a tawng nang hi maw rawl ral a che thin nu chu tih hi ka theihnghilh thei lo a ni. A ti rawl ral a ni bawk.
An chang thiam khawp mai hle bik lo hi maw. Thiam lutuk. A thiam tak an ni.
Chal rang lam te niin ka hriat tawh a an then hi. An fel hlawm a, fel pawh. An thiam khawp mai.
Hemi hi editing editing khawih lai pawh hian in hemi te an van thiam em em ka ti a, ka en ngawih ngawih kha a ni a, an thiam reuh khawp mai.

kan sei zui ang a inreh lai tak hian kha heta lu leia zuk rap lum pawp te kha. rak tlum deuh pawp tak tak ang ve kha a ni ta. I per deuh chawr tak tak. Aw.
E. Chuanin khata hianin zawhna ka neih chu khami shot a ka tih a scene a kha khami fight a kha one shot ti mai la maw? An tian an rawn her ve nge angle dang an la a, khang zawng zawng kha chu sawi kha chu mawi a rem chuang lo ang a mahse ka hre chak hrim hrim. A
one shot ang deuh chu a ni e kha lai bawr vel kha maw? E. Hmun hrang hrang atanga han ti a, khatia han tih kual kha rem chiah lo deuh a, a har lutuk lo deuh bawk nen khan. I chauh phah em?
Chauh phah khawp mai aw. Eng nge sawi dui nei ang? Metlai sin hi a pui. Nachin a pui khawp mai. A changtu pa aw zote a rawn tlan phei a. Khatin chi kha a tam ta, tia lo inpaih ang chi kha a tam ta a ni. A nihna takah chuan kan fit lo a kan fit lo tlang ta i kan vawi khat tih na nih vang in i kan fit lo tlang anih kha tiang te pawh an in paih na ang tih hi ka hlau thin a kan director pawn a sawi fo va i lawm thuk a sawi mawlh mawlh thin nih chu in hliam palh te pawh awm thei khang zawng zawng kha ka ngaih tawh a a ti thin a ni mahse tih ang zawng zawng ah khan hei zote ah pawh khati ah in paih dawt te chuan fit lo te chuan nat theih kha a lo ni mahse pathian in veng nasa. Eh, ka tia a pui, helai fight pawh i pui khawp mai. A ni le tia an thlau dawt che khan hnang deuh emaw a, hnuaiah khan hei hnim a ni ta a, ngaw chhung a ni ta. Eng nge hnim hling, hling tih vel a lo chhun teh a awm em? Awm lem lo e.
A van nei thlak em? Eng nge a van nei thlak a aw, a him dam phian a, kan in khawih dan te ngaihtuh ah chuan tui maw ber te chu sil maw sil na deuh ṭhiam thu a mah a ti thei lo awm mai awm tak khan e kan in fight hi raw ang reng a a lem ngawt a a han tia tih theih kha a ni lo a ih a tak ang thei tur ber anih avang khan a tak tak a tih khatam a ih aaa kan fim avang a in hliam te pawh hi an awm tho kha zote te pawh han sawi kai lawk ila vawi khat che rawn in la na mahse. a kawng rung te kha lo che a ni ih doctor phei chuanin ti tawh lo turin an ti a khati ang vel kha nia ih kei pawh hi ka dan hi ka sawh khaw lo tep a a changin a rawn na chhuak leh zauh zauh a ṭio lama kan han chan lai khain ka sawh dik lo maw mah chu hei a ziawm ve zel e chutiang vel chu nia tap phian mai rin ai chuan.
kan en chhun zawm ang Mizo nuni pawh hi a fel oh le hmm. hei hi ni thang nek a rum thang nek a sal tharo rum oh. ra mai ni he pai ka du mai chang thiam ka tia oh.

Aw. Aw. Helai hi ka duh lutuk a maw? Helai mipui an... Helai. Mipui a tiang an an kual a. A pakhat ah phei ka chuan an ti maw? A ti a. Ang lutuk a khi khi. A thiam hi ka ti a maw? A thiam khawp mai. A ni le hemi ni khanin i zam ve deuh em nangmah kha mi upa pawl khawhai joint MUP kha sawm tawp an ni ta. Chuan khatah hanin eng nge? I zam em han tih vel kha patling pui pui nang ka va tih te kha ngai ta box si kan en chho ka nia a ti la hajan ka zam khop mai a hemi hma hian hei zote te hian in i zingkara aw lungtana khan lungtana mi mi tlangval pali vel nena an in beihna kha kha ti that leh nia khata khan kan ka zu kal ve a a chan chu ka te raw deuh a han chan a hma chuan kan lo in zui tho a hna te kan lo tho vang khan kan in zui tam ta lo a i va chan tawp nak tuk tuk leh lo in ring rawt ti vang khan va chan tawp kha ka hria i ka in ka zu zui ve a eng nge thil tih dan vel te kan in pawh lutuk tho a mahse chu tih rawh chuan hemi ni ka hu phur a ni i dik tak chuan ka hu phur a khami ai upa te upa pui pui bulah khan tih tur khan e keimah paw khan awm dan e ka thiam lo a tihlah chuan mahse ka han ti deuh a keimah kha relax deuh ka awm kha a ngai tih ka hria i keimah khan hei fiam thu ang deuh te kha ka han thawh hmasa a tikhan let's move ka va pawh lo kha chuan an ning maithei mahse keimahan ka chan chhuah that theih zawh nan khan tiin ka tiang khan keimah kha a indah relax ta i an mut a va tih tun ai mah khan ka tia relax deuh a ka awm khan ka lo zir zawk a ni.
nangmah zawk kha.
patling pui mai han ben thluk tawp te kha ngai dawn kha a har hian ka ring lutuk a kha mi ni khan khilai khi ta a hnim tak hian te
a ten a hnim a tle min an ner te lo a hing a ti hmel nge ka ti khala a hing nge niang a rim kha a rim tui lo ti hrim hrim ka ti a Rim kha alo nei reng reng a ni.
A ten awm thei ang ber a, khawsak kha a ngaih avang a, khan tih ang a an ti. A han hnim vel a kha i idea nangma idea a ni tur a kan ngai ngawt a. I deuh tawp, i kan director khan khan ti tawp rawh a ti vang khan ka duh duh dan khan ka ti chho deuh tawp a. I ziak a sual sa tih hriat ni maw? Ka en chhun zawk ang, an hual tuak tuak teh se. Urina mate pawhin ti tha duh an thiam rauh riau a peng dawn. Ai. Puipa. Ai to zi. Ai la hen pet le dawn nge tlok dawn. Amai. Oh, a peta. Khami kha. Khaw zawl a zai ngen hawla kan saw tum khanin. ka sawi lawk duh chu aw tlem a lo pangai chiah lo ti mai ang a mawi lo ni lo se la an awm vek a khawtin ah khami thenkhat phei kha chuan khi pa khi rawn kal em tunge va sual ve a rawn ti a amah hi rawn kal lo hlauh mai a mail an ti khawp pa lutuk a a role hi a hneh riau e pa pui rauh hi maw nakin ah A film hei film siam leh duh tan pawn a tlawm thei dawn lo a tlawm dawn lo i Papuii te ho chu rawn dah dil chho vek tur a la ngai leh hi maw a tlawm thei lo chuvangin a sawm te pawh rawn sawm hreh miah lo tur a ni a rawn ti dawn em tih lam chu hriat loh a hei pu te kan nei chho lak loh leh nghal a
amahna zir te pawh a ni ve dawn a maw kan pu ten a tun chu nuaih khatin ti rawn ti a hetah tuten emaw ka nuai thum han rawn tih chuan engvai nge nuai thum a kal lo ang ani tawh a mahse nakina hei youtube channel ah hian in film siam ila dawih deuh a kan la chan tir lo ania chuang mi alo aw tuai a tuai a tuai a ta pawhin ka dawih tho lo zote a rawn lang chiang in tlan chhiat tir nghal reng a ka lum kha awi vak lo a nihna taka chuan lo alo inhrawh sa lo la pa em em tawh lai khan ka pa em em a vei khat silai puak dik dik a tlu nghal ringawt. Neh. Kan lung fak mawi fak lo kan direct tawh te ah pawh heng maw.
Ale kan en zui ang a. Ha melh vel reng reng a thiam riau a lawm he pa Pui hi maw. A hmel hian a support tha bawk sia maw. Support tha e. Ok an ti suih. Lo in ngaihtuah che lal lian lu ang lo. In pawi tawh hi ngaihtuah chiang lo a ni. Ka lo kal leh hma thuthlukna i siam hman lo a nih chuan in khua ka mang chak ang a, i lu laiin i hmeichhia teisa lah ka hruai ang.
Khalai kha, Khalai ah khanin chil kha a chhak tak tak a ni, chil tak tak khat rawh, a cha a chhak tak tak a kha kha mi hian a en tawh te hian aa chhak lem maw an tia chil tel lo maw te an lo ti ang tih hlauh a nia chil chil tel in a tak tak in a chhak a ni i khang te pawh kha a real a mi na lai tak zel a ni a lem amaw an lo ti ang tih kha hlauh awm a. Hetlai bik ah hi chuan i pet pet tak kha chu kan in chhuih fur lo a mahse ben chil chak tih te kha tuna a nakinah pawh a lo la awm leh tur ang a tala khang kha chu a tak tak a nia chil chak ka ben kha chu ka pa ang te tho chu niang chu ka pa tur a ni ta mahse ka chuan chil ka chak kha chu kan ni fanu a ni ta kan in nel a leh tiang kha eng mah eng lo awm lo a tha theng riat chan chhuah kan duh vang khan kan in ten lem lo a ni kan film star lar tawh rsp te ho thei va chhak ngawt dawn in an duh dawn ang te pawh a ni a thil han chhak thawt dawn ila chu
thil ngat phei chu an duh lo thil ngawi khat chak hi hlawh chan ve te an tih vaih chuan in khatiang kha nia in pek hi ngai a film star mizoah pawh kan ngah thiam tak tak an tam a mahse ih a lem hi tam lo se maw khati ang chiah a tak a tak kha tam khan a hmuhnawm leh zual a an chan leh zel na turah pawh a tak tam se maw a in ben zawt ngai in hnek zawt ngai anih pawn hmai ah mi mihring te chu kan in sual a hei ka ti mai mai a han sawi zau ila nakin ah kan chan leh turah pawhin Mahia pawhin zia hain nghet deuh zawt te chu awm rawh se ka ti. A chhan chu mihring pawh khawlai kan va insual rawk rawk a, tumah kan hliamin kan na er ur chuang lo. Chuti te chiamin han inhnek zawt vawi a nih. Tum vel te chu a pawi lo ka tia, khatingah a anna tur, a hmuhnawmna tur kha ka ti ang aw. Tunah pawhin heta pawhin a hmuhnawm lutuk a mahse tam tak kan inhnek hi Enge a lang lo zawngin ka inhnek thin hi a pawi ka ti a, a lang zawng a inhnek thlek lawlh te kha awm se ka duh a. A inben te inchhuih a inchhuih taka chu a nat tham deuh vangin hetai chuan a tak hi a awm lutuk lo zawk a, mahse inben te chu tak khawp mai ta rawh hlawm a, heta chil chak pawh tak tak a nia tui inphuh te pawh nakin a

a dawt leh kan kal hman a hnung lamah hang kan lo kal ve dia dia ni aw kei pawh hei kal a zing ah chuan ka tel ve tho ania leng ti pah mai a zing a mahse kha khami ni chu kan lo sang phek a kan kal kha awmzia awm ta lo a zing a a lang lo a khalai a kan ding kual khat tunah a rawn lang ta rih lo a pasal tha lo ding tam tak kha. Bruce Lee pawh kha an film i chan lai khan duhdah deuh an lo inthla dah deuh hian a lo awm ve kha. Enter the Dragon ah khan. Enter the Dragon ah khan maw. Khati an chi deuh pawh khan lo pasal tha zel thel tak tak maw. Pasal tha ngaithla em em an tam ve ri. An tam ve ri. A awl lutuk a Bruce Lee te meuh pawh an lo inthla dah a nih chuan helai ami chu lo inthla daha kan inthiam chawp a ni.

leh khat ah a hmun hi sawi phawt la chuan a lai amah hi sawi se la a zd a pawn zawh duh neih chuan a a hmun hi eh tiau tiau lui a nia khi mi ah vang chhia lam atanga kal a tiau lui ah eng nge a nih si. Tuna Burma ho maw? Hitlaia Zomi ho sipai do pawl eng nge CNF a mi a ni em? Khinglai te pawh an an inkulhna hmun maw? Chuti lai chu ni ta an kem neihna hmun ni. Kan ep chiah hian kem an nei a, an ri dung dung reng a ni. An ri dur dur reng a, bomb te an test a, silai siam bomb siamna te a tikhanin an ral beih inrelna vel a nia helai ṭiau kam khi a nia a nuam khawp mai a a lui a zau a umm chengkawl a tam em em bawk a ni a ni leh khimi fight a khi in suit rem helai khi suit rei veng reng a khimi khi nikhat khilai bawr vel khi nikhat ang a ni. Chuan anih leh khatia inhnim ah khan in i inhnim ta. Lo pil reng kha ngai awm sia kha camera khan la la la reng bawk sia. Cut pawh tih se pil miau chuan a hre tawh si lo a. Khalai ber ah khan enge. Khalai kha khami ka zuk hnim pil pa kha. a in pe ang reng a i ti mai ang a thiam ve khawp mai a a in pe a ih khatia kha ti khan ka an hnim pilh vang vang hnu pawh khan rawn chhuak mai lo in a la lang thla leh a ih kha lai kha a tha ang reng khawp mai camera ih eng nge nei ih angle dang emaw ngai lo in ih kual shot ang deuh khan a a tawlh thla thei mai a ni maw a in pe ang reng a ih a thiam khawp mai. Leh sawi duh enge i nei ve. Eng ta in sial pui pa pui khi ni han en khian a bawp te khi lian a mah khi lian ta voi khat kha i bin a ni a rit fu ka ring a kha kha a rit khawp mai an khi mi englo Engaiin khilai khuaa kan han kalna kha a hming ka theihnghilh leh thin a ṭiau hnaih ber a nia maw? An vcp nia, an vcp nia aw leh nghal a, a tuna ka bin leh tura hi ka saw ka rawn rêk ang a, tuna ka bin pa kha Burma mi tak tak kan han chahthlak a ni ta, chuan tuna ka bin leh tura hi an vcp tih a ni ta a phuh rem em mai a nih kha maw kan en ang en en en nghal lawk ang chang awm em mai e khai a vcp in a rek ta chawp chawp mai a mal te hi lian a ni o ke sawmnui te lai ka inthlau a

a thi lo ang tih kha a lo awm tawh lai a a ram thei ang ber a nek kha a ngai tawh a a ram thei ang ber a ngai tlat i duk deuh zawt zawt a a tih mai kha a ngai a a chhan chu ral dang an lo kal ang tih a lo awm tawh a sia. An VCP hi a inpekna sang khawp mai tikhian khi mi kan chan tum khian zing zing chaw hi tlai dar ruk leh chan ve vel a kan ei a ni. Chhun a eng mah kan nei si lo, lei leh ta ni bawk sia. I ril a ṭam duang reng khawp mai a, kan haw lamah rual a sur bawk sia. Kan motor a tang kual ruah sur nal a tang vel nen. eh kan thianpa kan eh ah kan eng nge ni khu member zing mi pakhat khan motor kha lo awm khal chho a lei let a lo han tlan lut a ah chhuak leh thei tawh si lo a kan buaipui a ruah sur kar a tiang khan zing zing chawt lai dar luh ah khan eh a vcp te inah min thleng nghal bawk a an in a inpek na tha an fak awm khawp mai. Sei du dang aw na kina aw zan ni hi fel a fel riau a chang a tha riau mai um ni chu zo nu ni chu a a fel ni an ti deuh tawp mai lama a hmel pawh tha a a fel a mah hi biak a nuam a kawm a nuam em em a a tu pawh mai hi a kawm nghal bawr bawr thei a mah rawh chu mi reng reng chu vawi khat inhmuhna te chuanin ah a zah enge hei va in tih nghal sawt sawt te maw a lo zah thlak ve tih kha a ni mai a tihloah chuan hei inel chhoh tawh phei chuan a fel em em mai a. kan nula tam tak kan film star tam tak te pawh hian an tluk awm lo mang e ka ti a mipa mipa sawmhnih sawmthum rual vel zingah amah a chauh hmeichhia a awm a aa ruak dawn dawn in maw kha ti khan chhing deuh in a inveng a khatin khan a awm ve reng thei a ngaw hnuai ah aa ram hnuai ah inphelh ngai ah pawh ke lawng nen ti khan a che kual ve reng thei a a fak awm ka ti mah hi maw.
Last fight hi last fight kha a bon ka tia khami chin kha ni ta clip chu deuh mai a ka lo la kim lo a ni mai thei ka ka huat chhap ka ti chhiat vang a ni last fight te kha khawi khawi lai hming nge last fight kha chu chu tun ah hian ka rawn play thei dawn lo a last fight erawh chu thu last fight kha
Phaisenkam Phaisenkam nge khawhai ram maw Phaisenkam a nia ka kha a chawhnu her tlai lam hrat tawh kha ania a a tawn te kha a vawt tawh a ni a mawi ka tia a a hmun kha maw a hmun hma te kha thelh mau thelh kha mahse khatah pawh khanin a lang lo i tuna kan play loh hi kan play theih loh hi. eh sawi zui daih ila chuan in lo en veng a kha mi hmunah te khan in in fight ta in in bawh bawrh bawrh a mau hmun kha ni sia kha khan engemaw te awm em khalai kha nia a zam awm khawp mai a hmun hma kha mau karah hei mau mau thi tawh bul a awm ang tih a hlo awm sia maw kan han in paih pawp pawp a rin ai chuan kan van nei zel a min han ih tina thei thil kha awm lo hlauh zel a maw. a mak ve deuh chu hei ke lawngin ramhnuai ah kan va kal ta a dim deuh kan kal de de chuan ke ke lo chhuntu a pui hi a tam a ih a na sam a ke lawng a kal chu a nuam lo kan ti a khawlai pawh va kal mai ila lungte theuhin ih ke lo do a maw a na sam a ni mahse thin ke lawng rauh rauh ah khan thinrim tawh chuanin emaw-- ih eng emaw vang anih chuan khang na kha awm leh ta miah alo ani i ti mai ang i tlangah kan han tlan a phul zum in ke ke lawng in kan han kal a phul zum in lo chhun sup sup mahse ih thil thin rim na ang chi emaw ni i eng emaw ni thil lo awm tawh kha chuan hman hmawh na tur thil emaw kan han tlan a na kha kan hre hman lo ang deuh khan last fight pawh hi mau kar ah hei mau me leh zum leh eng emaw lo awm thei ania mahse kan che bawrh bawrh a. intipalh miah lo chuan kan ih zo thei a ih a lawmawm ka ti helai hi lehlamah chuan mihring kan kan kan thisena lo luma eh kan thisena luma khati ang a eng nge ni keimahnia umm tumna emaw ih tumruhna maw khati ang chi thil a awm kha chuan-- ih thil satliah mai mai kha chuanin min lo ih tina lo i ti mai ang engmah problem a awm lo amarawh chu dim di dei a a ih pem intihpalh hlau hlau deuh chunga kan va tih chuan ih nat a awlbik. Chuti loa tak deuh maia thil tih chuan chuti ngawtin a lo nat theih lo a ni hi ka ti. Aw, aw.
Chuan Jebdi hian eng nge a sawi ve duh a ni? I chan velah khanin vawi khatna kha a ni ta a, a vawi khatna tih ila thimṭin hi kan sawi ve lo thei lo a, keimahni kan chan hmasak ber ve a nih vangin thimṭinah vawi khat. lo changa tunah mihring puitling hetianga hralh suma hmanah phei chuan a vawi khat lai a ni ta ih khilai eh helai chauh ni loah pawh kha a tawp a tawng laia kan han play ah te pawh khanin a rawn lang thla khang te pawh kha tikhan role kha a play hlem a a ni pawn chutah chuanin eng nge hemi chungchang hrim hrim ah hian han sawi la an tawp lam kan hnaih nghal dawn nia.
Thim ṭin ah han ni kan chang a, hei zote nen tho hian nia chaw ei dawn ah min rawn pawn a, zote hi ka zu phone a kan pahnih khan. Ka sawm chawp cheu a ni in ni aw.
Kan chhuk thla kan za chang ve mai a ni khat kha, kha kan lang a, a hmasa ber ah chuan kan la thi ta zui kha nia, hei film chan na kan chan ve pahnih ang chu kan chang ta chu kan la thi hmai em em a ni nia he he keini film bik hi. a tirah chuan in eh eh director te nen te khan kan inbia a hetah agreement te khan an sign a te khan kan han tia a eh kan thawh ho na a tha a tin kan director te ih assistant director camera man a thawk ho hrim hrim tiang hi an fel a hei aw hmela kan va tih ngam vek khan ni vangin-- Kan in ngam tlak vek engkim a. In hlesa si lo khan. Aw khatiang khan e kan in pawh tha em em a chu chu a nawm leh zualna leh hemi kan film siam hrim hrim pawh hi a hlawhtling niin ka hria. Keimahni ah khan khatiang khan in pumkhatna tha te min pe a. Tu pawh hi kan phut em em vek mai ni ka ti mai. Hei Zote te pawh zan dar hniah pawh haw se zing Zingdar lia thawngah chuanin khan an tho leh zak zak thei vek. Khatiang han ih kan inti phur tawn thiam. Kan director hi ngei awm viau mah se a fel a. Director, director dang daih te va hmang ta ila emaw? I mi dang daih te rawn ni ta se chu tiang hian kan inpoh ang a. ei a ngem tiang film hi a chhuak thei ngemaw maw tih ngaihtuahna a awm ih kan in pawh a ni sawi ang khan maw kan in hau ngam a ih kan in fiam ngam a ah a chhe ber pawn kan inti ngam a ni ih mak deuh chu rei pawh kan la inhre lo maw ih a chhe ber thleng pawh khan kan inti ngam a ni ih awkha chu sawi tlak deuh pawh a ni maw a chhe ber a ni
a tha ber zawng a ni a a lai haw lah pawh kan inti ngam a ni kha ti ang khawp khan. Ka in pawh a, a lo pawimawh kha mi film pui puitlin nan chuan thil tangkai tak thil pawimawh tak a lo nei a, tin kan director hi a aa dir thiam em em mai a ni. Christopher hi aa dir thiam em em mai a, hei hi i a finna thu ruk a ni. A under tiam em em mai maw? Nia, ka ka behind a Christopad e channel kha a pawh khan in hmuh ka ring a, e la hmu lo pal in awm chuan lo en ula. A in pek zia kan sawi ve mai mai duh chu tuian in sual khan behind a han a tlu tup tup khan ka hre, a tlu tup tup te khan ti a tlu tual tual tual mai ni.
A let tep tep. Khang tiang khawp khan a in pe a ni tih kha ka rawn hmu a khi mi. A vangtlang ram khu mi tuia kan zut zut pawh khanin a inhnim a khatiang chi kha a inpe ve khawp mai a tha. Chuan sawi duh dang a lawm em? Tawngkam hnih khatin chuanin tawp kan khar ang.
Sawi phawt rawh le tawngkam hnih khat ve ve
aw. Nia. Ka tlak teuh dawn a kei chu.
Tihian hei kan director te vangin film kan han chang chho ve a, thawhawkna tha tak te pawh kan nei chho zel tura a ngai ta ila. Chuan hei hemi kan film tuna mi bik ler hi keimi hi lersia play ah khan an dah tawh a. Low quality kha zarhsam sarih pasarih niin ka hria a. Chuan. medium kha zahnih leh chawmthum vel a mawn le a nih ka hria kha mi lo en sak ve turin ka rawn ngen che a. Chuan a sang ber kha zathum sawm kha zathum sawm nga vel. Aw zathum sawm nga vel a nia phone ah tak hi chuanin medium vel hi tawk viau in ka hrian en ah chuan mahse kha chu kan lei san duh chuan duh thu sam a nia TV ah te pawh a chhuah aw a chhuah theih vek tawh a tunah chuan kha khan hian min lo en sak a. Min lo share sak tur khan kan han sawm cheu a, eh min lo thawhpui turin khan han sawm ve cheu ni chu, chutah chu kan sawi ve ni chu. Kha ka kei pawh ka sawi tum chho chu a ni ringawt a, ih tihian nia kan director te zara ih mi khawlaia kan han leng a min film star. A kha ngai lo a ni. Kan han chang ve dawn te film star tih rung a tum. A pawilo ve chu film star ni kha ka duh a, ka duh tak tak a maw. Kan tum i rilruina a chak lam chu a ni ngei mai a. Marawh chu Mapui te comedian Mapui a tih dan takah khawlaia pawh va intih zel lo tur nge tih reng a nia. A hun te hmun te kha a awm a fiamthu hi chuan a pawilo a. Tiang nge nia. film hei ih tling lo deuh in kan han ti ve a tuna ka hmaa mi sawi ang khan min lo lei sak anga min lo share sak bawk anga film dang hi ka inruah hman chho leh project hi awm chho leh tan dawn a hei thla leh leh pek vel mai atang chuan in kan han ti chho leh dawn emaw ni ang a chungte pawh chu min lo hlut sak zel. Kan duh a ni. Intiha ka sawi theih. Keimi two. Keimi two leh a dang. A dang a aw ti chho char char ang. Kan dang a Pathian rem a tih chu. Sawi na hun ka pe lo. Aw le.
Aw ti kha ni ta se clip khami kha a full khami en theih lo chi te pawh kan rawn sawi kai a chu chuan. en lo tum phah ngei ula lo en phah ula tih kha ni ta se nia chuan an sawi ang khanin lersia play ah en thei in tuna awm a in lo leng a in lo en anga in lo share veng a ehh a hmuhnawm ve a nia chuan he film hi mizo traditional base a siam a ni a fiction a ni chumi awmzia chuan in kan hriat thiam tho. Mizo nunphung beh chhan khan phuah belh te pawh awm dawn, hmanlai han kei mi tak tak an awm kher lo mai thei mah se, tunah chuan sakei a rawn in lar a kha tih ang chi kha a ni a, a veng him a, chuan ti khan in do in run a in chem har na kha tih ang chi kha leh phu ba lak na tak a kha next tur hi a nih hmel a, a changtu pa phu ba lak na kha, changtu pa kha phu ba lak tur ngah lutuk khan in a awm a, kha kei mi a changtu nu a khan in a nihna a hrilhfiah tan chiah kha he film hi a tawp a mahse a tawp a tih khan ih a bul tui lo nia ih chu chu a chumi a chhunzawmna chu a kal chho leh tura tia kalpui mek hi a nia chutiang chuan a inbuatsaih chho a ni chuan a hmuhnawm-- viau chho zel tur ah ngaila tuna mi pawhin hmuh an awm a chuan christoppa entertainment kan tih tawh kha billy go a ni a videography videographer a hmuh nawm em em a ni tih kha kan sawi a chuan vawi nah hian hei in nel sa kan nih vangin keimahni ho chu kan rilh huah huah huah a ih keipawh hian in ka nel sa ni lo se khatiang khanin hetiang ka ti dawn lo a a nuam khawp mai. Ruvena hun nuam deuh kan rawn hmang a ni. Tin bakah pakhat leh a chhuirin kan film hi kan indaih ang reng khawp mai a. Misual pa ber thang mek a, custom design maw lam atang kan hmang ve leh tlat bawk a ni. Kan indaih dan chu Designer te la ni leh a. Nang pawh kha i sam khan haw zeuh zeuh awm kha. ania khang vel hian kan director ber pawh a chang ve zawk a ni aw zana kan lang e kan lang deuh vek kan lang deuh vek a kan lang vek in ka hria mahse biak tinah i dan theih ta hi chu hnungah lungawi lohna deuh ka neih chu. Ka hrang le mah min chan tir a ni zo te hian min nawih mang vek a nakin ah thlalak nakin ah a rawn dah lang anga Rinan a rawn dah lang a ka lo thawn anga a rawn dah lang anga ram huai le mah an ti lang leh si lo a ni ka rilru khan a tlat ka ka mu zankhat dum char char a aw bakah zan khua deuh thei a ni dum a ti hian khami tum khan a hmel zawng zawng ten an hnawih dum vek a. Puan dumin an khu ni.
Belmang raw that a ni ha kan insawi kha thil danga ti dum kha a ni kha in dar hnih velah kan hawai in buan leh kha alo ngai a ka chu ka lung a hawi lo a kan director pawh ka la hnek mai daih ka ke a min pawh zan han trawk a mahse kha chu ka tel leh ta lo a ni le ka ti zawng kha a ni rua se kan lawm e.